Dwi'n dallt, wrth gwrs, be fydda'n cymell y Ceidwadwyr i gyflwyno cynnig fel hyn. Ninna'n dod at ddiwedd amser y Prif Weinidog presennol. Mi allwn ni fod wedi cyflwyno rhestr o fethiannau, fel dan ni'n ei weld gan y Llywodraeth yn hunain, ond dwi'n meddwl bod o'n deud llawer am y Ceidwadwyr, Yn y rhestr hirfaith yma, does yna ddim cyfeiriad at dlodi plant, digartrefedd, allyriadau carbon ac yn ac yn y blaen. Yym, mae Llywodraeth Cymru, yy yy drwy'i gwelliant nhw, yn ymateb yn y ffordd mae'n siŵr y gallen ni fod wedi ei ei ddisgwyl, yn rhestru yy Rhes hir o ystadegau heb gyd-destun neu wedi cael eu defnyddio, wrth ni fod yn blaen, mewn modd cam arweiniol, a hynny er mwyn cyfiawnhau i gweithredoedd, a lle gyfeirio'n benodol at yr 20,000 o gartrefi fforddiadwy maen nhw'n cyfeirio ato fo. Wrth gwrs, mae hynny'n cynnwys cartrefi wedi gwerthu drwy gymorth i brynu Cymru, cynllun lle mae traean o'r tai wedi gwerthu, dros 200,000 o bunnau mewn pris sydd ddim yn gallu cael ei roi dan pennawd fforddiadwy pa bynnag ffordd da chi'n edrych arno fo. Felly, mi adawn ni i'r Ceidwadwyr a Llafur chwarae i ping pong nhw heddiw, a mi fyddwn ni yn ymatal yn y bleidlais yma. Ond mi wna i ddefnyddio'r cyfle yma i wneud chydig o sylwadau yn hun hefyd, nid am, nid wrth restru Mewn ffordd, mae'r Ceidwadwyr wedi ei wneud mor, mor foel â di-ddychymyg, ond wrth edrych ar rai o'r ffactorau sylfaenol yna sydd yn broblematig, dwi'n meddwl, yn y ffordd mae Llafur, dan y Prif Weinidog yma, wedi ceisio llywodraethu Cymru. Maen nhw'n batryma ag yn themâu cyson, sydd wedi cael ei adlewyrchu mewn cyfresi o adroddiadau pwyllgor gan yr Archwilydd Cyffredinol, gan lawer o'r amrywiol gomisiynau a grwpiau gorchwyl a gorffen mae'r Llywodraeth wedi creu i guddio'i diffyg gweithredu, a fynna wna i ddechrau, o bosib, yr holl grwpiau gorchwyl a gorffen yr paneli adolygu. Mae llawer ohonyn nhw'n ddiangen ac yn hytrach maen nhw'n cael eu gweithredu dro ar ôl tro ar ôl tro, yn berffaith blaen fel tacteg oedi yn hytrach na gwneud penderfyniadau. Ystyriwch ddigartrefedd a'r cwestiwn o ddiddymu yr angen blaenoriaethol sydd bellach yn destun adolygiad. Pam adolygiad arall? Mi gomisiynodd y Llywodraeth Brifysgol Caerdydd i adolygu cyfraith ddigartrefedd nôl yn 2012 a'r argymhelliad oedd i ddiddymu angen blaenoriaethol. Does yna ddim byd wedi digwydd o hyd a beth sy'n digwydd ydy bod Y pobl yn dal y gaea oer yma yn cysgu allan yn marw ar yn strydoedd ni um, oherwydd oedi gan y Llywodraeth cyn cyrraedd penderfyniad. Uh, mae yna themau eraill uh, hefyd. Um, targedau, um, mae yna gyfeiriad yn yr cynnig i hun ag yng ngwelliannau y Llywodraeth at dargedau. Da ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd o ran targedau. Mae targedau y Llywodraeth yma dro ar ôl tro yn cael eu gosod yn is na'r Alban a Lloegr, dal yn cael eu methu gyda llaw, fel ymgais i wneud i'r Llywodraeth edrych fel pe baen nhw yn perfformio. Diffyg uchelgais ydy'r broblem graidd yn fan hyn, dwi'n meddwl. Cymwch honiad y Llywodraeth yn y gwelliant. Er bod bron i naw o bob deg claf yn cael ei drin o fewn 26 wythnos, o 77 y cant, yym, ydi'r ffigwr hwnnw go iawn ar gyfer taledd dros y ddwy flynedd ddwetha, yn ôl Stats Cymru, nid naw allan o bob deg. Yym, yn yr Alban a Lloegr, 18 wythnos ydi'r targed, ac o leia' yn yr Alban ma' bron i naw mewn deg claf wir yn cychwyn ar eu triniaeth o fewn 18 wythnos. Problem arall, amharodrwydd y Llywodraeth yma i ddysgu o arfer da. Mi ddwedodd Gomisiwn Williams bod arfer da yn teithio yn wael dan law y Llywodraeth yma. Faint o weithiau ydyn ni wedi clywed am arferion da ar raddfa fach sydd wedi methu â chael eu ehangu neu rolio allan? Mi allwn ni fynd ymlaen, mae amser yn, yn brin. Un peth wnaeth yn nharo fi yn gynharach y, y pnawn yma, un o broblemau sylfaenol y Llywodraeth yma i amharod, ydy amharodrwydd nhw i arwain. Dilyn mae'r Llywodraeth yma yn llawer iawn rhy aml. Oedden ni'n clywed un Ysgrifennydd Cabinet yn siarad uh, yn gynharach am ei gefnogaeth bybyr o i ddatganoli heddlu Ar drefn gyfiawnder, wel grêt, dwi wrth fy modd bod y Llywodraeth yna'n cefnogi hynny rŵan, ond tu ôl i'r cyrff, fel bob amser, a ni'n ym Mhlaid Cymru yn yn falch mewn un ffordd o weld y Llywodraeth yn yn dilyn ni ac yn cefnogi'n safbwynt ni ar hynny neu ar ar dreth ar ddiodydd a siwgr yn ddynol ac ati, ond o, mae o'n rhwystredig o weld Llywodraeth yn colli cyfleon i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. I'r Ceidwadwyr, Gwrandwch, dowch â'ch syniadau eich hunan i'r bwrdd hefyd, dydy rhestr negyddol fel hyn heb gynnig syniadau ni lle nhw byth yn byth yn edrych yn dda yng ngolwg y cyhoedd. Suzy Davies.